Jugadornan di IM Jeremy Wever kieda pendiente pa asina tambe bo por gana hunto cu nos. Nos ta pendiente p'e señal. Nan ta bisa mi cu nos ta riba Diario TV den e momentonan aki. Bo nochi tur hende. Bo nochi Luizen. Bo tambe saluda nos televidentenan di Canal cuarenta i ocho. Un feliz feliz anochi na tur nos televidentenan cu ta sigui nos tambe ariba a traves di Canal Cuarenta y ocho Diario TV, Danki pa boso sintonia, welcome, danki pa conecta cu nos, danki pa mira nos, ke men haci, bosnan ta hacendo e programa aki uno grandi. By the way, nos no ta bay si ta bay Luizen, dor cu nos a pone e camera un rato riba e wiel, Luizen ta bay anuncia cua ta bira e siguiente dos premionan cu nos ta bay anuncia aworaki. E siguiente premio nos ta bay. Duna esun di e superbòk. Dus e su Ban laga superbòk pa mas na final. Pa mas na final? Si, esun ta mas Oke. E ta am ban ban pa ban ban pa un mòk, ban pa un mòk, ban pa un karchi bingo. Nos tin tambe aki rando exclusive vintage boutique ku tambe ta bai duna bo premio. E ora e nos premio ta bai bira pa awe, am nos ta bai bolbe rifa un karchi di bingo. awor ta- pa awor, Pa awor aki si. nan si. Nos ta bai am rifa un karchi di bingo i manera mi a binta menshona den Trempan, E persona ku gana e karchi di bingo bo ta haya bo ticket tambe huntu kuné pa asina bo partisipá pa e outo ku nan ta rifando dia dieseis di desèmber e Mitsubishi Xpander binti binti i dos un outo nobo nobo ke men like e facebook page anto like e video òf e grabashon ku nos ta bezig awor aki nan riba dje e live pa asina bo nòmber ta den wil di premio kòrda pone bo nòmber i bo fam. Mi tin ban di biaha ku e wil. Ban di biaha ku e wil mirando e ora nos tin ku bai ku e wil di biaha. Awel Jeremy na konteo di sinku, kuatro, tres, dos, uno spin e wil pa nos. Ban kuné di biaha. Nos tin dos kansacion na mas pa bai. Mi tin un entrevista pa realisá.

Corda bo tin cu reporta na e momento cu bo nomber sali ok. Nos ta pidi tin pa ta pendiente di e live na e momento cu na e momento cu bo gana bo nomber sali bo tin cu reporta di bia. Atencion! MJ Angela. E, e Wilde mane di bala, me. Ay, no. MJ Angela, la gami saku botei, botin, un minuut. Un minuut. Y bo tempo kuminsa kaba. Kuminsa kaba. Aha. Tempo kuminsa di bia. Si, si, paso awe si nos ta running on time. Mhm. MJ Angela. Si, manera Jeremy a binta menshona kaba, nos tin mas entrevista ku nos ta bai tin awe den studio ku nos. Nos ta bai tin mas invitado, nos ta bai tin mas premio pa bo, ke men keda pendiente. Sí, sí, e te, e te, aplauso, aplauso, eh. Pa bien, pa bien. Mi ke bai di biaha ku e yamada ku Exclusive Vintage Boutique, laga mi bai ku nan. Di biaha mi ta preparando pa bai den e konekshon ku Lisette di Exclusive Vintage Boutique kòrda bon tur hende ku gana yama mi na sinku no sòri yama mi na shete trinta i tres binti binti dos ok ban ku Exclusive Vintage Boutique mi ke kombersá ku Lisette un rato pa loke ta nan tur lokual ku nan tin e temporada aki di temporada di Pasko Nos ta pendiente pa drenta den konekshon huntu ku Exclusive Vintage Boutique. No, ainda no. Laga mi wak si mi tin suerte di e forma aki di drenta den kontakto ku Nele, pa asina nos por bai di biaha I ku mientras tanto, Lisette. mientras tanto Jeremy, e next premio ku nos ta bai ta rifando ta di Amistad Takeaway, ku ta bai ta e sako di Amistad Takeaway, kimen esei ta bai ta nos siguiente premio, kimen. Pone bo nòmber, bo fam, pa asina bo tambe por ta den e wil di premio pa bo asina bo por bo por partisipá pa gana esei. Na linea di telefon Lisette sorry am Lisette na linea di telefon mi tin Lisette Lisette e persona mas difícil pa haya na Aruba Lisette bo ta den aire cu mi? Sí, Jeremy, bo nochi, bo nochi. Ma ke, ma kere ku basere telefon back, bas pantami. Bas pantami. Luis, eh, Lis, um, Lisette di Exclusive Vintage Boutique, danki pa drenta e programashon ku nos. Konta nos kon a bai kubo ya banda na Santa Cruz. Um, aki banda ta bayendo bon den preparashon ku tur e pañanan ku tin pa dianan di fiesta. Um, druk, druk, druk, druk. Lisa, pa bo pasa riba nos, lo cual cu ta bira e tremendo promoción cu boso nan tin pa lo que ta Exclusive Vintage Boutique e temporada aki di fin di aña? Um, sí, mi tin e promoción ahora que nan luna di november, uh, cumpra tres y paga dos. Esaki mi tin pa luna di november. Lucette, nos ta be pasa un rato bo video di Exclusive Vintage Boutique. Bo ta kla p'e? Ya, hallo? Si, si, Lisette, bo ta kla pa nos pasa bo video? Sigur, sigur. Ban pasa bo video di bia. Konta Así kumi, mi. konta kumi di sinku bai abou, Lisette. Nos te pasa bo video. Cinco. Kuater. No Lisette, Lisette si ta asina ei bo ta bai konta anto e video no por subi. Un tiki un tiki mas un tiki mas ku smak pa mi Lisette. Un tiki mas ku smak. Ban ku nes. Manega un taka di spanning no. Esei ta mane Sally e Sinterklaas a kore bai Spaña la bai la bai leuna Noordpool bin bek. Dos uno ya. Cinco kuater tres dos. Dos.

José Lisset na liña pa nos por conversa hunto cu ne. E coleccion nobo, Exclusive Vintage Boutique, pañanan di Europa, pa nos modelo Naira Leon. Exclusive Vintage Boutique na Santa Cruz. Laga mi wa, mi tin dobbel sonido ki nan ta sonando. Laga mi wa. Ah, ok, taki banda mi ta tin otro. Pese mi tin, mi tin dobbel sonido. Lisette, bota, bota den aire kume inda, sete correcto? Correcto. Lisette pa loke ta bira um, exclusive vintage boutique e temporada aki bo tin cumpra cumpra tres paga pa dos lo cual te special cu boso tin den e momento na aki correcto? Correctamente. Taki ta un, un promotion cu mi tin special di luna di november pa pueblo di Aruba por Disfruta di payanan unico di Explosive Vintage Boutique. Licenciado bo por a duna nos e number di telefon y saludo p'e pueblo di Aruba bo pasa cerca bo? Sigur cu si, e ta cinco seis uno uno shete shete cuater. Y no lubida ariba djaweps cu djabierna bo tin VIP shopping. Masha masha danki Lisette tur klase di éksito i éksito pa e Exclusive Vintage Boutique nos ta keda pendiente pa hopi mas oke. Masha di bon. Danki Jeremy, un felis anochi tur Danki! hende. Danki! Ayo. Danki, ayo. Catatumbo! Esaki ta Lisette Exclusive Vintage Boutique. Shonda mi ta preparando pa bai sigur cu e premio di biaha di Exclusive Vintage Boutique Mi tin e wiel kla riba pantaya. Mi tin e wiel kla riba pantaya pa nos bai ku Exclusive Vintage Boutique. Nos ta bai pa e konteo di biaha Luizen, ban pa e konteo di biaha bo mester abo ta hasi konteo awe pa mi. Masha di bon. Ban e konteo di sinku. Kuater, tres, dos, uno, Spin di wiel pa nos, Jeremy. Bo ta bai gana bo gift bon, bo gift certificate, exclusive vintage boutique. Ocho or mas diesdos minuut suerte. Suerte tur hende. Suerte tur tur hende. Hey hey Hey hey Kasta tumbo un fami Ate Bukando yende e e nomber ta para na Kata uno alegre e ta keda den bo mente E ta para di banda trobesi ku. Ente pero. Sabado, Melushka Melushka Angela, masha masha pabien ku bo premio di Exclusive Vintage Boutique. Bo tin Exclusive Vintage Boutique na Santa Cruz. I bo tin un minüt, bo minüt a kumsa kore awor aki nannan. Melushka konektá ku nos, manda nos bo manda nos un comment ariba e live di Facebook page pa asina nos por pa asina bo por reclama bo premio. Melushka Angela laga nos sa cu bo ta y cu nos. Pa asina tambe bo por reklama bo premio. Bo sa pidi tin pendiente. Luisèn, bo ta ònder pa pantaya ku mi kaba. Di esposa. Bo mester ta ora mi ta trechi kabei. E tei ku nos. Melushka Ángela tei ku nos riba whatsapp. Un aplauso. Eso! E ta e come riba WhatsApp, e kement e no ta pone riba Facebook, el a come di bia den WhatsApp. Ah, awel hopi bon. Da, e importante ta cu el a conecta cu nos. El a conecta cu nos, e ta corecto. Laga mi bai pone mas nomber. Mi ta bo tin mas nomber cu bo lo kier pone hunto cu nos awe. Nos tawal Merari. Mi no, ok. Bo ta wara mi telefon? Sí, bo mesa. Mi asistente ta cubi mi telefon constantemente. Laga nos toa. Mi tin Alexandrina Kok tambe. Mi no sa si su nomber caba ta den e wil di premio. No, esey falta, pero mi a primi e boton, enton mi tin warda e wil caba di spin. Ok. Nos tin Alexandrina Kok tambe. Bo nochi. Ta conecta cu nos riba e. Facebook página, tambe esnan ku ta sigui nos na Diario TV, Kanal Kuarenta i Ocho, bon biní si bo kabio konektá ku nos. Danki pa mira nos atraves di Diario TV. Pa esnan tambe ku ta sigui nos riba plataforma di Facebook, riba I am Jeremy Weaver tambe. I esnan tambe ku ta skucha nos atraves di mas shen sinku punto uno. Nos ta tur kaminda, tur momento. M'a kaba di pone nòmber di Mirari, di Albert, Alexandrina. Mi tin Irène Kòk. Ana Faro, Ana Faro, m'a pone bo nòmber. Ken mas? Mi tin Irène, Irène Kòk tambe. Irène Kok, ok. Sí, mi tin Irène Kok. Shahaira Heyer tambe. Shahaira Heyer, makabe pone bo nòmber. Sí. Mi tin Marion Franken. Marion Franken tambe bonochi. Danki pa konektá ku nos, sigur. Angelo Molina. Angelo Molina tambe ta manda nos su nòmber. Angelo Molina nos a pone su nomber. Un felis anochi na cada un di bosonan siba cabe conecta sa que ta bo e celebracion di fin di aña programa ta bay te cu nue bor nos ta live riba mas FM 105.1 IM chara mi waver su Facebook page diario TV su Facebook page diario TV canal 48 tambe. Tambe recordando bo cu awe nos tin invitadonan tambe den studio. Nos tin actualmente un otro jovencita tambe cu nos den studio awe. Ta bay presenta su cancion di Pasco. Di men tin movesion awe. Ta un dia, un chawebs cu nos tin hopi movesion, hopi premio pa bo. Ke men conecta cu nos pa asina bo tambe por participa pa bo por gana premio cu nos tambe, no? Den e, den e programacion di

Egberts. Mi tin Kevin Egberts tambe ta sigui nos atraves di plataforma di Facebook. Mi tin Gladys Kok tambe, nos a pone su nomber caba den e wil di premio. Kendrick cu su set tambe, bonochi, boso nan, boso nan nomber caba ta den e wil di premio. Laga nos wak Marion, Marion Franken ta den wildi premio kaba. Danki pa konektá ku nos, danki pa ta ei ku nos huntu ku nos riba Facebook play page i tambe riba Diario TV kanal kuarenta i ocho. Danki pa konektá ku nos tambe esnan ku ta skuchando radio na mas shen i sinku punto uno. Nos ta tur kaminda, Jeremy. Nos ta tur kaminda riba tur plataforma sigur i mirando ku awe nos tin hopi premio, manera m'a bin ta menshoná, nos tin entrevistanan going on ke men konektá ku nos pasobra nos tin nèt kuarenta i sinku, kuarenta i tres minüt mas nos stay kubo, pasobra nos stay teke ora di nuebu or awe. Mi ke bai di siguiente presentashon, Luisian, bai di siguiente presentashon di biaha pa loke ta bira e un otro damita ku ta bai presentá bo su tremendo produkshon, Pitbull Production ta presentá bo Diane Cruz, Habri bo kurason, ku por sierto, un ami ta un kansion nobo, Habri bo kurason, kompositor Stephanie Gravenhorst.

E e cantante femenina Diane Cruz cu ta hunto cu nos den studio. Diane ya caba bo ta riba pantaya tur hende por wak bo den e momento nan aki. Laga mi bay pone di biaha e camera riba bo. Ban be conteo tur hende hunto cinco, cuater, tres, dos, uno, ateki di biaha.

Esaki sigur ta un otro kompositor, un otro presentashon, un otro kanshon. Ke ku ta presentá na e vos bunito di Diane Cruz. Mi ta huntu ku Diane kinan. Diane, bonochi. Kon a bai ku bo? Saludos. Bon nochi, ami ta hopi bon. Dis bo den mai pa mi ki banda? Ya e nan haba bo cara bunita bo sali na yan mi ta vezi ta wak un hende ta bisami tremendo bunita aplauso Jeremy su team amazing wow hopi bunita cancion ta resona varios persona ta bezi ta comment pa bo cancion permiti mi felicita bo pa e bunita cancion aki bo mes a skibi bo mes a forma parti pa skibi esaki? No ta Stephanie Gravenhorst cu a skibi mi cancion. Y Hubertil cu a pone e musica cu e melodia cu e ta pone ahí. Excelente. Esaki ta bo prome cancionnan cu bo ta saca, Stephanie? No, esa no, mi ta Diane. Ay, sorry Diane. Diane, esaki ta bo, esaki ta bo prome cancion cu bo ta saca? No, esaki ta mi di cinco cancion. Di cinco cancion? Di Pasco. Di Pasco. Bobo duna mi un tiki cua ta e otronan cu bo a bin ta presenta? Well mi prome cancion di Pasco ta ta un bon Pasco pa bo cu ta ta cinco aña pasa y despues mi ta tin e razon cu tabata cuatro aña pasa y despues mi ta tin paranda na caminda y despues. Babin babai. Si, cu ta ta aña pasa. Esey ta esun cu mi a makeda cu ne den na mi wak. Nan a manda mi, por cierto, bueno, aki rato mi ta bisa. E ta, con e ta, e ta bin, con e ta? Babin babai. Si, esaki ta, esaki ta, esaki ta un di mi, mi cancionnan cu mi gusta masha hopi mes di, di bo, di bo, di bo. Babin babai. Y mas coge bo cancion, so mi ta bezig cu un proyecto tambe, ta hunto cu Pitbull Production. Nos ta bezig ta hincando algun cancionnan den otro idibonan ta ta un di e cancionnan cu m'a selecta pa ora mi a haci un produccion di fin di aña pa bo cancion forma parti di djele. Deci ta pa bo sa cu bo cancion aki ta un di mi favoritonan. Masha danki. Mi gust'e masha hopi mes. Y e nobo cu pa bin cu ne aworaki, tremendo, melodia diferente. Y mi tin di bisa cu tur di nan b'a presenta hopi bunita, b'a presenta hopi bon y bo ta wak cu bo ta disfruta di locual cu bo ta haci. Sí. Bo tin un persona bo ke deseá? Um, well, mi ker gradicí Stephanie Gravenhorst, claro, cu su el a scribi cancion cu Hibertil, cu a pone musica, cu tur e cunan ey. Y, um, ay, sorry, mom. Uh, Francis Jacobs, cu ta esun cu a filma tur mi videoclipnan. Oké, nice. Y, um, claro, mi mama cu mi tanchi, cu semper ta apoyá mi den. Tur cos cu mi ta haci. Y Ruth Gary cu tabata mi coach, well, ta mi coach, cu, si. Y tambe mi ker gradici bosonan cu a invita mi y mi tin un, un cariño chikito cu mi a trece pa celebra mi di cinco aña. Oh, nice! Hopi nice! Na mi, na mi ricibi aki, na mi, na mi pone camera pa nos dos bo sali huntu, Dina. Sí, a te aki. Laga laga mi wak masha masha danki. Laga mi wak ken por saca un potrat pa nos, saca un potrat pa nos. El a habla mes, sí. Bo ta bin cerca Luisèn? Luisèn ta keda su so leu asina. Masha masha danki. Pasa paciente un rato asina. Gisela, tu di ki mas mi kier sigui celebra. Sigui sigui celebra mas pa bo. Masha masha danki pa e cariño, danki pa e atencion y mi ta desea bo tur clase di exito, pa mi ta un placer di por a conoce bo y sigur sigui haci bo bon trabou.

Ban di biaha ku nos kolega Luisan ku tambe tin hopi mas. Luisan tin su telefon kla kaba. Asina tambe bo manda saludos pa pa nos hende na Luisan ku tambe ta ta den momento na ki on hunto ku nos. Sí. Nos ta nos ta sigui cu e peticionnan, e saludosnan sigur awe nochi a traves di nos plataforma di Facebook, tambe esnan cu ta sigui nos ariba Diario TV canal cuarenta i ocho y a traves di Mas FM shei i sinku punto uno Cora bo nos ta tur caminda tur momento bo. Ah, nos ta sigui, nos ta sigui. Mi tin um, ku manda saludo sigur pa... Ah, mi wak un rato sina. Ocho ora mas, ocho ora mas binti ocho minuut riba nos Zushi Isla Aruba. Nos ta pendiente pa hopi mas, nos ta pendiente pa hopi mas di loke ta e cancionnan mas hoben ta drentando, pa asina tambe por presenta Nan canción hunto cu bo, hunto cu nos, cu produccionnan diferente no Luisana, mi ta kere cada uno diferente ritmo, diferente style, diferente mensahenan cu mi ta kere ta haci extra special. Y cu por cierto un un invitado tambe cu nos a caba di entrevista sigur un mucho muhe sumamente. Bunita, trankilo i su kanshon tambe kompositá pa Sefni Graf en Horsama e ta un kanshon hopi bunita tambe ku a kompartí ku nos awenochi. Mi tin ku manda un saludo pa Mayra Tromp, Mayra Tromp tambe ta skucha nos, saludos, bon nochi, danki pa sigui nos atrabes di plataforma tambe di Facebook. Mi tin ku saludá Roselyn Smith Henriquez tambe. Ah, mi tin suku bruin, Arnoud tambe den sintonia. Ma gusta el nomber. sí, sí, tambe ta conectando con nos. Danki. Elena, Elena Vrolijk tambe bonochi. Nos ta pone Elena su nombre tambe di bien? Sí, ponele tambe con nos. No, eta A L A NA. Elena. Vrolijk? Elena Vrolijk, si. Oké, Elena Vrolijk. Si. Nos a pone su carabo, nos tin hopi premio mas pa bai. Nos tin un tiki, nos tiki bai Roger programa un tiki ki nan Luisan Sí. pa lo que ta e premio nan. Si, sigur. Ah, mi tin ku saluda Gladys. Danki pa e comment. El a bisa nos saludo. Super nice programa. Danki Gladys. Danki, danki. Sigur, nos ta hasi nos best pa asina tresendo un programashon diferente Un programashon ku variashon, premionan ke men keda pendiente. Nos ta bai. Nos tin hopi premio pa bai kuné, dus mi ke bai kuné di biaha. Si, mi ta kere nos ta bai pa e next premio, ban pa esun di Amistad Takeaway dje. Si, nos a keda ora ku Amistad, nos tin mas di Bingo, nos tin Super Bug, nos tin mugsnan pa duna, nos tin Chic Boutique ta bai dor ainda? Ok, e ora nos ta wanta un rato cu su premio. Ok. Nos ta wanta rato cu su premio. Nos tin esun di bon buta snack tambe. Bon buta snack, nos tin hopi premio shona y pesey tur hende cu tin subi riba Facebook cu nos pasobra bo mester reporta tras di otro, ok. E siguiente cancion nos ta bay cu ne aki rato, pero ban cu e premionan prome. Ban cu ne. Ban cu e premionan prome pasobra nos ta cay un tiki. E horarionan ta bira nos tiki short. E ta hopi short, si. E ta hopi short, si. E ta hopi short. Ban cu ne. Nos ta bay saca tres premio tras di otro djar of dos? Mi ta kere ban cu cuater. Ban cu cuater? Ok, bon.

Riba Facebook, keda pendiente, nos ta bay premio tras di premio. Si ba cabe conecta bo noche, mi nomber ta Jeremy Waver, junto cu Luizen Awe den studio, presenta bo un otro programacion. E celebracion di fin di aña, dos ora no ta yega nos, pero nos ta haci nos best pa complace tur hende, manier como a bisa, hopi peticionnan pa drenta den nos show, e petition ta grandi, I nos ta purba komoda tur hende pa forma parti di nos bunita show ku nos a bin ta presenta abo. Ok! December tei ku mi, nos ta bai ku Amistad Takeaway, pues Amistad tin sako awe, dushi sako. Bo ta beka na sako awe? Sako di wings, sako di galinha, ya galinha, sako di mix. Spirit Saco. Amantenan di Saco, Amistad Takeaway. Bo ta kla pa e kwe? Ah, mi ta kla. Banco ne. Banco ne di bia. Na konteño di sinku, kuater, tres, dos, uno. Jeremy, spin e wheel pa nos wak ken ta bai. Ta e felis ganador di Amistad Takeaway. Mangonet di biaha. Suerte. Awe te ku djasabra no nan tin sako aya na Amistad Takeaway. Masha dushi mes. Atencion di momento ku bo nomber sali.

Gregorio Werleman Gregorio Werleman Bo tin un minuut Gregorio Werleman. Bo tin un minuut pa konekta ku nos via nos Facebook òf tambe via WhatsApp di Jeremy. Shete trinta i dos shete trinta i tres binti binti dos. Shete trinta i tres binti binti dos bo ta wak si ta pasa ora bo ta bin hasi show nan poko bo sa ta lo stau tin dos dia basta fuerte Sí, el a conecta cu nos. Dipia? Sí. Un aplauso, un aplauso. Masha, masha, masha pa Puri y pa Gregorio Werleman cu bo premio di Amistad Takeaway. Bam pa e siguiente premio Louisian cual ta bira e siguiente premio? Nos ta bay cu esun di Bombuta Snack. Sí, nos ta bai kesun di bon butá snack. Tambe tin un mix box di. Sorry, m'a pone nòmber di Brian Urquiz. El a keda mèsèj, mèsèj, mèsèj pa zòrg su nòmber drenta. Awèl bo. Mi di, m'a pone su nòmber? Pone. Bo putu spliká mi un biaha mas e premio? Sòri. E premio ku nos ta bai p'e ban pesun di bon butá snack ku nan mix basket. Mix basket Mix basket Bon bu ta snack. Bon bu ta nos tin ku Yamele welkom tambe Si el a yi partisipa el a partisipa hopi biaha den nos programa show nan e semper ta nos ta gradisido na bon bu ta semper nan ta kla pa duna nos Cualkier giveaways, cualkier special nan ta di yama nos di biaha hey. Aki nan tin premio pa bo hende nan dus danki na nan sigur. Danki pa semper te pa e support na bon buta snack aya na Dakota. Shownan, banki Wil bo ta klap he? Ban kuné Jeremy, ban. Cinco, cuater. Tres, dos, uno, spene nu ma! Bon botá snacks aña na Dakota. Tremendo cuminda. Masha dusha mes di bera. Ki dia bo ta bay treat mi? Ki dia mi ta treat bo? Bo sa, ami ta un hende tambe ta custumá di haya treat, no? E kota mi ta kustumbrá ku tambe ta haya tris mi sèn. Nos tin ku pasa sigur se ka Joanne ahe na bon butá snèk. Pa tur esnan ku ta pensa ta like i share pa bosonan tambe ta bai tin un premio. Dis pa boso sa. Atenshon! E wheel ta para na.

Magda Tromp. Ai kita pinta canta Dios bendicion'e e yunca proclam'e. Den e bida ki tin. Mester pendiente pa Magda Tromp. Nos a kiboke bo ta gozando di bo bida sinti bo. Nos ta bai ku kua ta bira e siguiente premio mientras tanto nos ta warda riba Magda Tromp. Nos ta bai ku e premio di Gold Express Salon and Perfumery. Oke. Bo bida. Banco ne Jeremy, banco ne di biaha, banco ne di biaha, banco e premio di Gold Express Salon and Perfumery situa aya na Santa Cruz cincuenta y dos sigur, banco ne Jeremy na cinco, cuater, tres, dos, uno spin the wheel pa nos.

Atencion! Atencion! By the way Luisan, otro siman nos ta bishita nan no? Nos ta bishita Golden. Gold Express, si. Otro siman nos ta haci nan un bishita, asina sigur tambe bo ta bay wak nan video ta pasa den nos programa. MJ Angela, MJ Angela, sa ki ta di dos bia? Pa bien! MJ Angela sa di dos bia ta gana gi. Masha masha pa bien MJ Angela cu bo premio di Gold Texora Salon and Perfumery situa na Santa Cruz. E shona nos ta bay cu e ultimo presentacion pa awe nochi. E dos pe Magda Trump no a reclama e premio de esey cu ta bay den spin un biaha mas. Pone pa nos ta pendiente di esey Luis Herman, ne cu nos bin bek e siguiente presentacion. Nos ta bai ku premio tras di premio, dus keda konektá ku nos, abo ku ta konektá ta bai tin chèns di gana hopi premio den e último binti minüt. MJ Angel a kaba di reportá su sintonia, e ta kla! Aplauso pa e! Eso! Masha masha masha pa bien MJ, masha masha pa bien ku bo premio di Gold Express Salon and Perfumery.

Cierto, siguiente presentacion cu nos ta bay ta duna abo ta di un temita masha bunito mes ambe y sigur e ta e ta den studio hunto cu nos pa lo cual cu ta bay bira su presentacion e ta keda n'e persona di Kerian Agundelo cu su cancion cu nos ta bira e prome programa cu ta bay ta sacando su cancion nobo nobo pa tur hende su cancion Bin Bishita Mi Cas. Mi ta pidi bo pa duna e support, dun'é su sosten, pa tambe dun'é su like i share riba pantaya. Bo ta wak e ta meter aki kaba riba pantaya. Saluda nan pa mi, saluda nan pa mi pa nan tur por wak bo. Bo ta kla pa hasi bo presentashon ban kuné di biaha. Ate aki den den aire den e momentonan aki ku su kansion nobo Gerien Agundelo.

Aplauso aplauso aplauso aplauso E sigur un otro presentacion un otro persona un otro cantante local bunita ta presenta un otro cancion. Llega cerca, cerca mi gerian algún delo. Laga mi pone, laga tu gente wakbo un rato sina. Para ya, para e nam es correcto. Ateki, con a pai cubo, bonochi. Bonochi. Bonita cantica. Danki. Hobe bonita. Abo tambe ta hobe bonita. Sakita bo prome canción ku bo ta sacando? Sí. Sí? Bo ta gusta canción a ku bo saca? Sí. Sí? Bo tin un persona ku bo ke bisa danki? Sí. Bo por bisa danki? Papa Dios, mi mama, mi tata, mi tia, mi mi tata i mi jefa Ruth i mi wela i mi welu. Tur hende? Sí. Para, para un tiki mas kinan pa mi dis pa bo sali den e camera un tiki mas kinan ya bata ya eso. Si bo ke lanta pa. Mi kere deseá bo un masha masha pa bien disfrutá e temporada aki di fin di aña. Danki pa e bunita bunita canción cu bo bin cuné. M'ha gust'é un masha hopi mes. Mi lo bai keda totoké tur tur dia. Ok? Danki no.

Luisan, bo ta ikun mi? Bo ta ikun mi? Bo ta ikun mi? Ah, mi tei, ah, mi tei. Ok, ok. Laga mi decha e, e camera aquí na un tiki mas. Laga mi wak. Nos te tene consideracion ke porta. Laga mi wak, Luisan. Si, si, si. Mi ta bai pone di biaha riba pantaya. Si. Laga nos bai pone di biaha pa loke ta nos siguiente rond di premionan, Luisan, ku nos ta bai ku nele. Laga mi pone aki nan, laga mi hasi bo ta sali bon riba dje, no e e e ta ske bo wak ora ta asina aki nan, laga mi desha e camera di biaha, no no no e camera ta bai si si si si ok laga mi pone aki nan Luisa, nan mi pone asina aki ya, nan ta shela ta sali nan ta nada, shela ta sali patras bin di biaha kaba, nan ta nada, desi laga nos. Shar by the way no Sharlota un di nos asistentnan awe nochi sigur. Danki pa yuda nos tambe den studio, nos tambe tin nos asistent Sieli tambe ku ta yuda nos ku e telefon, ke men E ta yuda kita telefon fu bo. Asina mes ke men nos ta tambe danki na dje ke men es esnan ku a konekta ku nos kaba ariba Diario TV ku ora bo nos tin un par di minüt mas ke men nos ta bai awor aki nan na den ultimo minütnan. Premio tras di premio ke men manda bo nòmber, manda bo bo fam, konektá ku nos riba página di Facebook pa asina ei bo nòmber tambe por ta den e wil di premio. Pa esnan ku ta wak e wil di premio den riba e pantaya, mi no sa si e kámara ta nèt bon riba dje djè. Sí, e ta kla pa mi. Oke. E wil ta kla. Oke, e wil ta kla. Ta anos mester kuminsá sa gie pa kaba. E wil ta kla. Nos ta bai ku un premio, premio tras di premio awor aki nan nos ta bai. Pa e premio di Just to see you smile. Just to see you smile. Aha. Cual cu ta e. Si nos ta pensa aki den e den e comment den e like y share ban cu tur e resonan ban laga Just to see you smile pa tur esnan cu ta bes ta like y share. Ok e ora y kico nos ta bay cu ne? Nos ta bay cu Bingo Aruba. Ban cu Bingo Aruba. Ban cu Bingo Aruba. Despues nos ta bay cu. Nos ta bay cu e otronan cu ta na caminda. Ok mi ban pa Bingo Aruba. Cora bon na momento cu bo gana e Bingo bo ta wak e ticket na djele. Sa ki ta pa e ticket ku bo ta partisipa pa e outo ku nan ta rifando dia dieseis di dezember ke men Ban pe Wil Jeremy nos konteo di sinku Awe si ta awe no. Nos tur ta mane brua. No, e kos ta ki ta pasa awe. Nos ta hopi druk. Awe ta un dia ku ta hopi yin. Si, si. Un dia hopi yin, bobo bisa ku nos ta bisa danki, danki, danki Dios ku e ta yin asina, danki, danki na tur hende. ku ta kere di nos e petishon ku ta drenta avalansha di petishonnan i e ta hasi ku nos kabes mene i e kurpa no ta shen shen. Entonces nos ta tin dos dia ku tòg nos ta ta bentá tòg un dia riba kama otro dia aktivo pero still nos ta kinanan nos ta make it happen i mi ta hopi orguyoso di esei. Sí, sí, esei ta bèrdat. Jeremy, paso nos tin ku gradisí tur dia ku nos lanta fai soño. Nos tin ku gradisí pa rosea ku nos ta hala. Nos tin ku gradisí na e momentunan eiglek, e oportunidat ku bida ta ofresé nos tur dia di nobo. Banki Wil. Banki Wil. Sinku. Kuater, tres, dos, uno, Bingo Aruba! A te aki! Bingo Aruba! Suerte! Den nomber di Bingo Aruba, bo tin un minuut pa reportá bo sintonia. Ocho or mas sinkuenta minuut, nos tin dies minuut so mas pa bai. A te! E ta bingo!

Sí, e botá en caha di cerveza completo danki na Superboc. Por cierto, mi tin un premio mas cu m'a lubidá. Aru Pro, un macuto grandi di premio. Bo ta bay un macuto grandi di productonan di Aru Pro. Keda pendiente, shonda, nos cinco bay sa keda en ocho minuut. Bo ta ban cu Superboc? Ban. Cinco. Cinco, kuater, tres, dos,

Charlotte, abo ta si bende nombernan pa mi? Si? Thank you. Superbox. Superbox. Bo ta gana bo kaha. A hoy kosta duro. Ora pasa bo yega bai a bishita, bo ta duna nan Superbox di I Am Jeremy Waver. Si bo ke lanta pa. Atenshon! E nòmber ta para na Melushka Angela. Angela, Melushka Angela, masha masha pabien. Esaki ta su di dos premio, no? Sa e su di dos premio? Wara no ta tira bista riba nos, e ta sona mi tambe. E ta sona si? Si. Ah el a gana cu Escrew su vintage y el a gana cu Super Bog masha pa bien na Melushka. Merecidamente. Merecidamente ban cu mas shona nos ta bay cu mas di biaha mi ta bay prepara pa locual cu ta bira e Awo y Kiriba mi no tin mas no. Bon bu ta? Sí, pasobra no e persona no a. Ban ku bon bu ta den sinku, kuater, tres, dos, uno, bon bu ta! Dakota! E ta nena ku lu. Bon bu ta na Dakota, Shona. Ta habrí den e momentunan aki. Steak and cheese platter. Salchipapa. Tur kos ku bo ta deseá tin op di nibel na bon bu ta snack. By the way Melushka Thee no a pabien Melushka pabien. Ta ku tur premio Melushka ke bai kuné awe no. By the way tambe mi tin ku saluda Eric Ras tambe ta ku nos den sintonia danki pa skucha nos danki pa konektá ku nos. Felis anochi. Atenshon! Gregorio Werleman tambe ta di dos bia? Tambe ta di dos bia, si, masha. El a gana ku Amistad Takeaway. Gregorio Angele Werleman. Ya, a mi ta bisa e suerte ta diba i ta diba e ta no. Aha, si. Pero ta te dos bia un hende mas ku tin partisipa ku nos, pero pabien Gregorio Werleman. Laga mi sa ku bo te. Masha, masha pabien, masha, masha pabien ku bo premio di Bon Buta Snack. Nos ta bai pa e premio di Aropro dja? Aropro ta bira nos ulti ultimo premio. E ora mientras tanto nos ta bai cu esakinan cu si a bo ta live riba Facebook cu mi, comment I am Jeremy Wever awor aki, just to see you smile to compania cu ta print riba mugs, nan tin tambe e e e e mugs cu ta full preto, ora bo washa awa cayente bo ta revela e potret, nan ta print riba cusinchi, t-shirt, Tur kos ku bo mester, Johnson C. Usmail buska nan riba Facebook, sa ki ta un collectible item di I Am Jaremy Wever nuebe so tin, mi no ta bai print mas, dus aba ku gana esaki sa ku bo ta risibi algu speshal. Comment awor aki riba Facebook I Am Jaremy Wever, bo tin letterlijk. Un minüt pa hasi esaki no tin mas minüt. Bin bishita mi casa y bin bishita. Ami ta bai saca e prome di biaha. E prome persona cu a comment, e prome cu pone I am Jeremy Wever, Jerrianne Dijkhoff, pa bien, un aplauso. Cu nos ta bendiciona. Bishita mi casa y bin bishita mi. Jerrianne, abo ta gana bo prome mug, e prome collectible mug di I am Jeremy Wever. Pone I am jara mi waiver pa mi. Pone di biaha. E ora bo persona Luisan mi ta laga bo saka e otro. Mi ta bai saka e otro persona ku ta bai ku e mok, sigur. El a keda den persona di Susan Cruz. Susan Cruz. Y mi ta bay p'e otro di biaha. Danki, esaki ta gradiciendo bo pa bo sintonia. E na final di e programa un persona, un persona ta bay gana e makuto grandi ku produktonan di Aropro. Esnan ku a konekta ku nos siman pasá por a wak e basket grandi ku nos tabata tin siman pasá. Awèl, esaki tambe ta un basket grandi ku Aropro ta duna nos. Un di nos oyentenan sigur awe Dis pa bo nochi. San Luisean, Aropro ta bai duna nos basket tur siman. Ok. E ta bai ta ful ku produktonan di Aropro. Ok. Nan tin masha hopi produktonan pa limpia kas, pa loke ta am kontra bakteria, pa tur lokual bo mester hole dushi. Aropro ta bai duna bo esaki i nan ta bai duna bo ful un basket. Mi ta bai saka su potrèt mañan, pasobra mañan e ta wòrdu buskador di un hende. Mi no ta menshona su nòmber, ah. Tur e basketnan di Arrow Pro ta kla pa wòrdu buska i abo pa bai gana ku nos. Nos ta pendiente pa bai ku e siguiente premio, ku ta bira e siguiente mug ku ami ta bai duna ora ke. Ate aki den sinku, kuater, tres, dos. Uno. E siguiente persona ta gana Virgo Franken. Virgo Franken, un aplauso. Eso. Virgo Franken, Shonan, Aru Pro. Aru Pro, mi ta be pone e wiel di biaha ku ta bira nos ultimo premio, un premio grandi. Luisana, nos tin dos minüt. Ban e konteo di biaha. Sinku, kuater, tres, dos.

Si bo ke la. Aru Pro. Si bo ke si. Saludos pa nos hendenan di Aru Pro. Producto pa limpia cas. Core cu con malo. Hasta con hende malo bo ta core. Hasta con malo bo ta core yo. Ateki. Atencion. Atencion e ultimo number.

Luisean am awe mane cu nos nos a core full un caré di gai full un locura pero danki pa acompaña mi danki pa haci programa aki asina special awe un biaha mas danki na abo y sigur di mi banda felice nochi danki pa acompaña mi y Luisean bo palabra na final. Sí, mi ker a gradici bo tambe Jeremy pa un otro oportunidad, un otro programa cu mi por a comparti cu bos, cu abo y nos oyentenan, nos televidentenan, nos siguidornan tambe riba e plataforma di Facebook. Danki na kada un di bosnan ku ta hasi e programa aki posibel, danki na tur nos komersiantenan, tur nos tur nos sponsornan tambe danki. Mi kara yama kada un di bosnan danki pa awe nochi. Danki pa bo sintonia, di parti ami Jeremy ku Luisen, di parti tim kompleto di I am Jeremy Wever, di parti Charlotte. Di parti si Eilly tambe, cu tambe ta forma parti di I Am Jeremy Wever. Nos asistentnan, sigur, danki na nan tambe, so sin nan e nos no por ta no so. Diario TV.